Olingi ani kasuku kanyo. Ole. To bwana leo dekaje. Bwana bado wewe. Ole kani leo ni vita. Yude. Hello. Mano chimo. Mano ngawa mano mano manager mar Lucky Dube. Okay, mano manager mar Lucky udwaro nango? Lucky Dube dwaro natim kore collab. En gi pesa di?

Eh, eh, manager. Eh, nyisi laki dube ni 2 billion ok anyal timo go kolabo 2 billion pesa matin mano credit mano bundles Pesa matis ba. mano an an mago gik moko anyal tolerate mago gik moko anyal tolerate Eh, Chojwa to lere dan. koro mano onge mano ok nyalre ok nang' atim mano Mano tamri da thou thou. Thou ne.

To kumanya okundik na email. Business boy bwana ndiki. Maji ma ndiki bel mondo jo email okwala idea. Okwala idea wa. Ah, okwala eh. idea wa. Yaani kimama secret. Gimoro Eva. To ine minya konyowa. Mano di. Bwana sauti. Bwana wawinja winja do re mi fa sol la ti do ngama no loso do re mi fa sol la ti do. Kama. Kama wayude live. Mano msanii mane madwa tieka gram. Wan wan kode. Wang'e kama idhi yude. Oh, in midwa ni

anyewo tinga wuonya mola kelo ka koro wawere gi laki dube mang'ani dwa timo go kolabo eh. koro gima watim to make the waters mass eh? watim wanyalo dhi nene Dala gung'e maber. Wang'eyo, ng'ani ong'eyo wamba ng'eyo. Kedwa lwalura watu waluwa. Ok otheki. Ah, ng'ama selebo kadwa nang'ado kama jopiny neno. Wan pok wagi wagine, pok wachopo. Wawuo gi nyako no. Mondo wisi wuot wi ka ne du. Ya, ya. Koro an ng'ama selebo kadwa ni jopiny nena. Koro tinga ni to kadhi gaweka. Tinga we. Wawuotho gi tiendwa. Waluoro ot. Okay. Yeah. Mano sawa. Walu bando kacha. Kiji ngeni ngama nini ngeni ngama oji okone. Yeah. Yeah, you know. Kwa wanyalo bi. Wapi? Wana watiyo. Nikech uneno gima ngisu. Kwa waste time. Inki moro ma. Sende kabiro rumo. Inki moro ma. Ngeni sende kanyarumo. Wana ne. Sende gone tin. Wadhi kumwa. Nikech inki moro ma.

Koro we na wach matin. Gima ne wawacho wan gi ng'ani. Wan kode. Wan gi ng'ani ji ariyo. Ko wan mwakelo jogi. Chieng' moro wan mwakelo jogi. Wan mwakelo jogi. Chieng' moro maniche. Chieng' moro chieng' choncha. Choncha. Chon matin. Koro friend nani. Koro friend nani nowach nowacho ga ni ade. Ni ni ni mondo wagine mondo wabi ji ariyo. Watem. Watem. Kanyalore. Kanyalo Inyalo igi. Konyalo. Wanyalo promo. Inyalo promote wa. Kinyalo yie. Yie nwa. Yie nwa. Mondo wabi. Mondo wabi. Eh, ayie nu mondo utim ang'o? Wabi. Mondo wadonji. Mondo wadonji. Wabed kodi. Wabi wadonji. Udonji kule adake elewa na Tong wada wa. Yani Oh, wa wate, kata for kata nani example nyalo. me- kata an kata en Katan kuru. maybe one ng'ata ng'ata ng'ata ng'ata Eh. an an free mi an open asebedo ok an free Koro eh No what no way. Ye we. Ana awe. Kuru wanyishi biji fi simara. Eh. Ine no Justin bia bia. Eh. Justin bia bia magolo kono get kraso na Yugoslavia. Eh. To kata ngana ne lakidube. Eh. Ana nago Mano to waneno. Nago no waneno. Mano to waneno. Lakidube agono yie kiga mangen. Kata sana gone diamond muli. Eh, mano be wang'eyo kata sani nitie kolabo ma Justin Bieber dwa nadhi atim kode gi Rick Ross oh eh, koro ma nayudo simuno nyoro eh, ma kata eh. sani kanyise ni wan kodi mm. tinyalobiro bwok inyal kata mana maku masoyunyulo nesimbe nakoni nesimbe Guys, I'm live.

ate do kon ame ko bando ko muogo gibel gibel gibel gibel gibel ate do kon ate do gibel gibel timnia bwana dogingere komno donjo gi ndalo ma jo keyo ne mani luongo ni harvesting mjine ne song so ana keyo bando ga okay iwero vocals eh, mage

E piny te. Eh. Bo kata piny ni. This guy. O kata piny ni. Neno riek o riek kamera mora. Chi koro wa ni mistari bolo ka video video te ne. Ka do. Ka wa ka to macho ja ai. Onyo ni bana mwana wira. This lady mundu win mistari ne. Ko win mero nyulo. Ama kelo mara. Ne. Win this mistari ni winjo. Ama kelo mara. Kale ka vidi ti. Koro iyiero ng'at achiel. Yier ng'at mamit, oyier ng'at achiel mamit. Ng'at achiel mamit, wadhi mbele. Akele. Hapana mit kawuono. Yeah. Kama kama unataka wewe. Karibu yo. Yo. Kama unataka wewe. Yo. Tupende si huyu. Yo. Ama huyu. Yo.

jogi wan ma wan mane wakelo ika to gi nyaka koro gi dhi gi dhi mondo gi wewa kech nyalo kare mana dhaw ne gi kar kuno to ka chinja be nitie jogi ah, ma ma dhaw no to ka chinja nyalo ka wacho ne awase le koro wacho wadhi duogo wadhi duogo

Mm. wagolo thum moro mm. eh, mar a e i o u thumno iluongo ni a e i o u koro mm. mage kaka beats dhi koro wadhi timo ne nade wabiro duogo kawi ok kamano manager ok wadhi onge wach wanodhe jabe agochoni sawa okay thank you Hi guys, I'm